Nungcha leh Zofate tih kan zir chhun zawm leh ang a. Kum sanga zakua sawm sarih pathum vel khan thil tlang khua atangin Bungtlang Grouping Centre a Khawngnung vengah inkhawmpui chhim turin a kal a. Heta Grouping Centre han tih lai hi Mizoram buai lai khan khaw hrang hrangte kha vai sipai tan enkawl a harsat avangin khaw lian deuh Khaw pakhatah khaw hrang hrangte chu an dah khawm thin a, chutianga an dah khawm chu kha bung tlang pawh kha chung a chheh vela khua dah khawmna tana an hman avangin Grouping Centre-ah an hmang tihna a nih chu. Khawnglung vengah inkhawmpui chhim turin a kal a, chung hun lai chuan Movement Permit keng lo chuan khawia mah zin phal a ni lo, buai a nih avangin veivahna tan, Sipaina phalna an pek permit ken a ngai thin a, chutiang lo tan chuan zin leh veivah kha phal a ni lo va ni. Pu Chawngkhupa chuan movement permit a nei ve lo va, Bungtlang thlen dawn chuan Mizorama rule hla awm bera sawi thin, rule ngan hi kawng laia a lo tla thlawrh mai a. Chawngkhupa chuan a man lawka a awrh ta mai a, A duh hun hunah a kut phah a sahriak chu a liah tir zeuh zeuh a, gate a duty vai sipai inlek phek tak tak te chuan movement permit lo en sak a hnuin an tlang tir zung zung mai a ni a, vawikhat pawh vawmtlaka tla savawm hliam an um tur thu a hria a. An titi atangin a tlakna hmun leh an um tumna lam te a hre vek a. Tichuan Chawngkhupa chu kut kawlbun chung leh tiangkawm hawlin a tlai a tlaiin savawm hmuh tum chuan a thawk chhuak ta a. Savawm tawmna tur nia a rin puk a pan a, savawm chu a lo awm lo va. Ani chu puk chung ko tlangah a thu a, savawm lo thlen chu a nghak ta a. Savawm a lo thlen a, Chawngkhupa a han hmuh chuan a hmul a ti ding sung sunga a inhro sa vel a. Mahse, Chawngkhupa chu engtin mah ti lovin a hmul te chu a khup leh ta zawk a, Pukah chuan a mu zal ta ruai ruai mai a, a tu khua lo varin Chawngkupa chuan thlawh lai lamah chuan kal tawh suh an lo kap ang che. Ram hnuai lamah i kal daih zawk dawn nia a han ti a. A hnu lawkah savawm hliam umtute an lo kal pawh chuan savawm hnu kha Chawngkupa'n a chawh reh avangin an hmu ta chuang lo a ni. Ani rilruah zawng nung chat in reng ramsa te, rannung te leh sava te chen hian ang khat vek. Inngeih leh innel taka he leia khawsa ho dial dial tur van leh khawvela khat Pathian hmangaihna dawng ho tur kan niin a hria a. Amah hian nung chate a ngaina chang a ni lova, Nungchate pawhin a ni hi an nel a, an ngaina em em a ni. Nungchate tangkaina hi mihring hian kan la hre tam lo hle a, kan tana an hlut zia te pawh zir tur kan la ngah ngawt mai. Tun hmain bawng tam tak vulh thin Australia ram chuan an rama bawng ek tam em em thin chu a khaw rova, Vaivutah changin a khu rum rum a, thlin a len bo mai mai thin chu tha lo an ti hle a. Engati nge lei tih tha tua a chan ve lo tiin an ngaihtuah a. Mithiamten ngun taka an chhutin an ramah bawng ek ei diptu sephung a awm ve loh vang a ni tih an hmu chhuak ta a. Tichuan ram dang atangin thlawhna hmang mevin sephung an la lut an chaw lut chiah mai a. Chumi hnu chuan an bawng ek khaw ro thli len bo mai mai thin chu lei tha a chang thei ta a ni. Chu chu nungchate zinga sitawm takse phung vang a lo ni reng mai. Kum sangkha zakua sawm pasarih vel atanga serthlum ching Tan, Tripura, Mizo te chu kum sanga zakua sawmriat vel kha chuan an hlawhtling hle a. Mahse, kum sanga zakua sawmkua pakhat bawr atang chuan a hrikin an serthlum chu a ei chhe tan ta a, chuai lam an pan leh ta a. Hei hi a chhan nia an hriat chu, pangang leh serthlum hrik eitu sava te an van tak em vang a ni. Chuvangin Uaime chuan sava te humhalh dan leh pangang leh serthlum hrik suattu tangkai tak thloh an tih hei sava hming pakhat a ni a, chu chu hlut leh zual dan an ngaihtuah ta hial a ni. Hetiang hian kan rama nungcha chi hrang hrangte hi kan nitin khawsakna atan an tang tangkaina nei fek an ni a, an hlutnate hi kan chharchhuak tam lo mai zawk niin a lang a ni. Khawvel hi Pathian thil siamte hmangin kawng tin renga inbuk tawk turin Pathianin a ruahman a ni a. Tun laia Sahara thlaler zaupui pawh hi hmanlai chuan Rome sipai sabel niin an sawi thin a. Mahse, tunah zawng ramsa te an tihhlum zawh tak vek avangin Khawvela thla ler ram zau leh ro ber vaivut hlir a khat te zinga mi a lo ni ta hial mai. Africa khawmual chu ram samak pui pui leh danglam bik te thahnemna ram a ni a. Khawvel hmun danga hmuh ve ngai loh ram sa te an tam hle a. Tunlai thleng hian nungcha chi hrang hrang tamna ram a la ni. Mihring te erawh chu an nung khawchhuak zo lovang tih hlauhawm khawpin an awm fo. Politics a awn lam in an lo avangin tual chhung indona a chhuak cham chi a. Mihring an hek hle. Chu politics in lum let leh vir vel avang chuan mi tam takin ei tur an tla chham a. An tla. siam chawp avangin an an ṭam siam chawp avangin mi tam takin nunna an hlawh va, ruah sur lova rei tak khua a khen ṭhin avangin mi tam tak nungcha chenin an thi puk puk tih kan hreawm e. Chanchinbu ṭhenkhat phei chuan Africa ramah nungcha te an dam khaw chhuak a, mihringte erawh chu an nung khaw chhuak ve meuh lo an ti ṭhin. Mizoram erawh chu Africa khawmualpui nen a in let hlauh a tih theih awm e. Mihring kan pung deuh deuh a, rannung leh nungcha te chu an kiam chak em em a ni. He lei hi nungcha, tinreng, ramsa te, sangha te, sava te leh rannung zawng zawng te nen luah ho dial dial tur kan ni a. Thing te, Hnim hring zawng zawng leh par mawi tinreng nen to za tur kan ni bawk. Chutiang a dam za a, nung khaw chhuak tlang a, cheng ho tur leh inbuk tawk taka khawsa ho dial dial tura khuanun khawvel hi a siam a ni tih hi kan hriat thar leh a pawimawh tak zet a ni. Kha kha kan zirlai tlangpui chu a ni a, Tikhan Nungcha leh Zofa te tih chu kan lo zir zo ta a, uluk takin a bu chhung thu kha kan lo chhiar zui ang a, kan chhiar tak te pawh kha uluk takin in lo ngaihthlak chhunzawm zel dawn nia.